יא, ראש חודש סיוון, ס'דא אפאר זאכן צו רעדן אבער איך וויל היינט אוועקגעבן ווייטער פארן אינטערנעט פאר אן אנדער ענין, ווייל מען זעט דא נישט נאר די צביעות, נישט נאר דעם דעם מען קען חתמ'נען און אין זעלבן טאג טון פונקט פארקערט פון וואס מען האט גע'חתמ'עט, איר ווייסט מיר האבן א גרויסן פראבלעם וואס פון דעם וואס רעבעס און מנהיגים פירן זיך נישט ריכטיג, וואס איז פירן זיך נישט ריכטיג? דו זאגסט אז מען טאר נישט און דו אליין טוסט עס. ס'איז היינט ווייטער אנגעגאנגען א קאמפיין, א גרויסער קאמפיין אין מאדזשיץ, א אינטערנעט קאמפיין, זיי האבן געדארפט געלט, איז געווארן א נייע שיטה היינט, וויזשניץ האט עס געמאכט, אנדערטץ האט עס געמאכט, אנדערע האבן געמאכט, אסאך מאכן דאס, בחורים וואס האלטן זייער שיין און פיין, איינער דארף געלט, מאכן פאר זיינע מעזעס, מען געפינט, מען מאכט א פאר שעה, אלע זענען אויף אינטערנעט, אבער איך וויל אייך פרעגן. איר שרייט אינטערנעט טאר מען נישט אפילו פאר ארבעט אפילו קיין עטרה איר האט געזען די לעצטע צעטל פון מועצת גדולי התורה איז א געפערליכע צעטל וואס דאס הייסט אז אפילו ווער ס'דארף פאר ארבעט דארף עס מיט אזעלכע היתרים און מיט אזעלכע תנאים און אין אזא מצב וואס מ'טאר עס בכלל נישט האלטן. קענט איר מיר זאגן פאר זיי אזויפיל אידן האבן דעם אינטערנעט אויף צו געבן נדבות פאר מוסדות? לויט די כללים טאר דאך קיינער נישט האבן דעם אינטערנעט. דער עולם פרעגט זיי נישט פון בית איך איר זעט געב א קוק ביי מיר מיר זענען ארויף געגאנגען פון פון זעקס מאנאטן ביז היינט מיר קריגן נאך פון גוגל פון דאס די ציפערן וואס גייען ארויף נישט צו גלייבן. נישט מיר האבן געוואונדערט דריי מאל אזויפיל מיר האבן מיינט הונדערט פֿינף און אַכציק טויזנט וואס קען אריין א טאג דאס איז דאך ציפערן געפערליך וואס כ'האב נישט געחלומט משונה נומערן פון וואנט קומט דאס אויב נישט פון אינטערנעט רוח הקודש אגב סדר עולמות אבער מילא דער עולם זייער גוט און פיין אבער א רבי דו חתמ'סט אויף א מודעה איין וואך צוריק איז ארויס דער מועצת מיט א מודעה אז מיט אזעלכע תנאים וואס מען טאר נישט אפילו אזיצו אזיצו אזיצו אזי טאקע ריכטיג איר וויסט א כלל ווען איך ווייס וועט זען אזוי ווען עס איז געחתמעט נאר מועצת גדולי התורה און נעמען די פשט איז געווען אזעלכע וואס האבן נישט געהאלטן דערביי ווייס איך נישט וואס איז געווען די עמדה פון מודז'יצער אבער איך רעד דא נישט וועגן אים ווייל עס איז געמאכט וויזשניצער און עס איז געמאכט אנדערע זיי האבן עס געמאכט אלע מוסדות מאכן דאס. אבער פאר זיך געפינט מען זיך איידער, פאר אנדערע טאר מען נישט. רבי סיי וויאזוי א דרך, אויב מען טאר נישט דארף טאר זיין א מוסטער יא מוותר זיין אויף די געלט דארף מען נישט קלינטער. ווער ס'האט נישט דעם כח פון קענען באווייזן אז אפילו ס'קאסט מיר טו איך דאס ווייל אזוי דארף זיין, ווייל קיינער הערט דיר נישט זיין ווארט און קיינער וועט אים נישט פאלגן. און נישט אז איך בין פאר אינטערנעט, איך וויל זיך זאלסט וויסן אז עה, יא איך בין אין אינטערנעט ווייל דער עולם איז אין אינטערנעט און דאס איז די וועג צוקומען צום עולם. אבער הלוואי וואלט מען געגאנגען צוואנציג יאר צוריק, דרייסיג יאר צוריק ווען קיינער האט עס נישט, ווען מען קען זיין אן דעם איז בעסער, על אף וואס איך ווייס, איך וועל זאגן דעם ריינעם אמת, נישט פאר יעדן איינעם איז עס שלעכט, ס'איז דא אזעלכע אידן וואס ס'איז פאר זיי א ישועה, ס'איז דא אידן וואס זיצן לערנען דורך אינטערנעט, אידן וואס ווייסן אסאך מער דורך אינטערנעט, ווער ס'גרייט צו צום אינטערנעט בחיוב און זוכט און זוכט נאר די גוטע זאכן, קען ווערן א תלמיד חכם דורכען, יא זאג איך אייך, מ'קען זיצן און לערנען און וויסן א וועלט. גיט אין אוצר הספרים גיסטו זוכן קענסט זיצן שוין און זוכן דא מיט איין קוועטש קומט אלס ארויף אוצר החכמה מ'גיט א גיי אריין אין מינוטן פליט ארויף אלס וואס דו דארפסט און דו האסט עס און דו זיצט און לערנסט און זעסט און גיב אוועק די צייט פאר דעם איר ווייסט איך האב אמאל געזאגט די חכמה איז ווי האט עס געזאגט דער נביא אם ארויף שונאיך אכיליהו לחם וואס איז די פשט? ווען ס'קומט א זאך וואס דו קענסט עס נישט מוכן האלטן, ארבעט מיט מיט דעם, יא, און טו דאס דיין וועג, דאס איז דאס, דאס איז די וועג. אינטערנעט איז א זאך וואס מ'וועט שוין נישט קענען בטל מאכן, די טעכנאלאגיע אין דער וועלט איז אזוי אריינגעגאנגען אין אזא וועג אז ס'וועט נאך ווערן מער און מער און מער און מער און מער, און די גאנצע וועלט וועט ארבעטן מיט אינטערנעט, ווער ס'וועט זיין אן אינטערנעט וועט פארלירן, נישט קענען מאכן קיין ביזנעס, נישט קענען מאכן גארנישט, אפילו היינט אן אינטערנעט אוואו קענסטו אנקומען צו גארנישט, און בלאסיד, ס'וועט נאך זיין אונטער דעם אלערגער.

רבותי לא זו הדרך, ווילסט מאכן א קאמפיין יא מאך, חס מנישט, אדער שטעל א מודעה אז איך האלט נישט מיט דעם, איך בין ווי זאגט מען איך האלט אז מ'קען, און ווייטער איך וויל פרעגן נאך א שאלה, ווי מעג מען נעמען געלט ביי די אלע מענטשן וואס האבן געגעבן די געלט, ווי האבן זיי געהאלטן טו די אינטערנעט קעגן די הוראה און קעגן דעם גאנצן ציבור פון מועצת און פון אנדערע רבנים. די מערהייט, כ'על אייך זאגן שטילע רייד, האבן נישט קיין קשר אפי' נישט קיין אן, מ'טאר בעסער נישט רעדן, די מערהייט וואס גיבן די געלט, מערהייט אפשר ניינציג פראצענט, פינף און ניינציג פראצענט, וויאזוי נעמט ארויס זייער געלט? צו איז זיי צו געלט זענען זיי כשר, צו אנדערע זאכן זענען זיי נישט כשר? חכמים היזהרו בדבריכם, פארוואס? ווייל מען מעסט אייך מיט יעדן ווארט, און מיט א נישט קיין ריכטיגן ווארט מאכט איר מער קאלע פון וואס איר טוט אויף, אן אנדער מאל גיט אכטונג, א גוטן אוונט, א גוטן חידוש.